السلام علیکم سامعین میں اتور اپنا میزبان عباس سواگ تو سڈیرے پے وے عباس سواگ تھل ثقافتی رنگ اج اکی فروری دو ہزار تریوی پوری دنیا دے وچ یعنی ماں بولی دا عالمی ڈی منایا جانا پہ یعنی پوری دنیا دے وچ اڄ اپݨی ماء ٻولی دا ݙینھ منایا ویندا پئے اور میں ایں وجہ توں مخاطب تھیاں کہ بینگ اے سرائیکی میں اپݨی ماء ٻولی دے ݙینھ تے پوری دنیا دے وچ سرائیکی ٻولݨ آلاں کوں ماء ٻولی دے عالمی ݙینھ تے مبارکباد پیش کرینداں۔ دنیا دیاں تقریبا کوئی لڳ بھڳ ست ہزار نڑانوے زباناں ٻولیاں ویندیاں۔ ایں ست ہزار نڑانوے زباناں دے وچوں

چینی زبان ہے اوندے کنے بعد فرانسیسی زبان ہے اوندے کولو بعد یعنی انگریزی زبان ہے میرے سونے دیس پاکستان دے وچ مختلف بک ریفرنس نال اکہتر تو گن کے چھہتر تک مختلف زباناں بولیاں ویندیاں میں پاکستان دے واسی جتھاں جتھاں وی میری گالھ کوئی سنڑدا پئے میں ہر زبان بولن والے کوں اکی فروری ورلڈ مدر دے دے ڈی ماں بولی دی عالمی ڈی دے موقع دوتے سارے سنگتیاں کوں مبارکباد پیش کرنا پاکستان دے وچ تقریبا کوئی چھہتر زباناں بولیاں ویندیاں ہن۔ اوندے وچ پنجابی، اوندے وچ سرائیکی، اوندے وچ پشتو، اوندے وچ بلتی، اوندے وچ پہاڑی، اوندے وچ ساڈی فارسی، اوندے وچ ہی ساڈی سندھی، اوندے وچ ہی ساڈی بلوچی یعنی تقریبا کوئی چھہتر زباناں پاکستان دے وچ ٻولیاں ویندیاں تے وعلیکم السلام لالا شہباز گوپانگ اج اکی فروری یعنی مادری زبان دا عالمی ڈینہہ ہے اوں موقع دے حوالے نال میں ایویں مختصر جئی حاضری لویندا پیاں کہ رات دے نو وجے تاں سارے بال بکلوڑے اور ساڈے سیاݨے سوڈے سارے میز تے بہہ ویندن اور پیغام نئیں پج سگدا پیا، میں اس واسطے ڈینھ دے ٹائم تے مخاطب ہاں کہ اج ماء بولی دے عالمی ڈینھ تے میں ڈسیندا پیاں کہ پاکستان دے وچ تقریبا کوئی چھہتر زباناں بولیاں ویندیاں ہن تاں پاکستان دی جیڑھی سرکاری زبان ہے او انگریزی ہے یعنی خط و کتابت دی زبان انگریزی ہے تے ساڈی جیڑھی قومی زبان ہے او اردو ہے تاں باقی زباناں جڑیاں انہاں دی شناخت صرف انہاں دی بولاں دی حد تک ہے انہاں دا علاقاں دے وچ جڑے جڑے علاقے دے کوئی واسی ہن اتھاں اتھاں رن پے جیڑی ساڈی سرائیکی زبان ہے یہ تقریبا کوئی ان دی باقیات نو ہزار پانچ سو سال پرانی ہیں تے یہ مختلف علاقاں دے وچ ایں دا مختلف ناں ہئی یعنی کتھائیں ملتانی بولی ہئی کتھائیں دراوڑاں دی بولی ہئی کتھائیں ساڈے اچوی ہئی اچ شریف اچ بولی ویندی ہئی کتھائیں جنگلی ہئی کتھائیں جھنگوی ہئی ایں دے مختلف ناں ہن ہر علاقے دے وچ تے ات ول سڈے سردار سڈے مار سمرا صاحبین سئیں اتو دے سڈے لیا دے انہوں نے بات کٹ کیتا ملتان سمرا پبلک سکول دے وچ تے مار عبد الحق سمرا انہوں نے نہ آئی انہوں نے کٹ کیتا اون دے وچ سندھ دے لوگ بھی سڈے سارے پنجاب دے لوگ وی سڈے، پاکستان دے لوگ وی سڈے، جتھوں جتھوں دے سرائیکی دانشور ہن ساراں کوں انہاں نے کٹھا کیتا تے اتھاں بہہ کے مشترکہ اے بھاول پوری بولی وی ایکوں آکھا ویندا ہئی، چولستانی بولی وی ایکوں آکھا ویندا ہئی، روہی دی بولی وی ایکوں آکھا ویندا ہئی۔ ایندے مختلف ناں ہن ہر علاقے دے وچ، زبان ہکا ہئی۔ تاں مار عبدالحق سومرا صاحب نے اے کاوش کیتی۔ سارے دانشوراں کوں کٹھا کیتا۔ سدا انہاں کوں رل مل آیا تے بہہ تے انہاں نے ڈیسائیڈ کیتا کہ ایندا ناں تجویز کیتا ونجے۔ کجھ کتب دے وچ اے لوگاں نے آکھیا کہ بھئی اے ایندا نماں ناں سرائیکی کافی سال پرانا ہے۔ کئی سو سال پرانا ہے۔ سندھی آدھن کہ بھئی اے سرائیکی اساں ناں ڈیتا ہے۔ لیکن جیڑھی پاکستان اچ بک اویلیبل ہن اوندے وچ ایہ لکھا پئے کہ مار عبدالحق سمرہ نے سمرہ پبلک سکول دے وچ یعنی کٹھا کیتا ہے کٹھ کر تے انہاں نے یعنی سرائیکی کوں ناں ڈتا ہے کیونکہ سندھ دے سرے دی زبان تاں ایندے تے یعنی اتفاق تھیا ہے اور انہاں نے کوں سرائیکی دا ناں ڈتا ہے اج ماء بولی دے عالمی ڈینھ دے اتے جیڑھا میں پیغام تساں دوستاں کوں ڈیونڑاں چاہنداں او اے ہے کہ تھواری کوئی زبان ہے ماء بولی اوہا ہوندی ہے جیڑھی تساں ماء دی جھولی چ سکھی جیندے وچ ماء تھوک لولی ڈیتی ہے تھوک چپ کراون واسطے جیلے ماء الا اللہ اللہ توں لولی ڈیواں بچڑے کوں اے جیڑے لولیاں دیندی ہائی ماء اکی فروری اک ماء بولی دے عالمی ڈینھ دے اتے میں ہر سنگتی کوں ہر دوست کوں اے پیغام ڈیساں کہ تہاڈی جیڑھی وی ماء بولی ہے چاہے او کوئی ہے تساں اپنی ماء بولی کوں پروموٹ کرو اور بال دا بنیادی حق ہے دنیا دے جدید ترین ریسرچر نے آکھے کہ جیڑھا بچے دی ماں بولی ہے جیڑھی او ماں دی گود وچ سکھیے او کو ابتدائی تعلیم اپنی ماں بولی وچ دتی ونجے چاہے او بال سرائیکی بولݨ آلا ہے چاہے او بال پنجابی بولݨ آلا ہے چاہے او بال پشتو بولݨ آلا ہے چاہے او بال انگلش بولݨ آلا ہے کوشش کرو کہ ان دی مدر لینگویج دے وچ ہی او کو ابتدائی تعلیم ݙتی ونڄے یا کم از کم پرائمری تک ان دی مدر لینگویج دے وچ ہی او کو یعنی سرائیکی ہے تو سرائیکی کو لازمی قرار ݙتا ونڄے اگر پنجابی ہے تو پنجابی کو لازمی قرار ݙے ݙتا ونڄے تاکہ بال اپݨی ماں بولی دے وچ زیادہ سکھ سکدا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر لینگویج یعنی جیویں کہ یار ساڈے اے المیے ہن کہ اگر پنجابی بولن والا یا سرائیکی بولن والا کہیں آفس دے وچ ویندے یا پشتو بولن والا کہیں آفس وچ ویندے تو اتھا ونج کے وہ اگر اپنی ماں بولی چ گال کریندے تو ان دی گال کو سماعت نہیں کیتا ویندا سارے موقع دا سارے لئیے دا سارے علاقے دا تھانے دار بھی ساکو ساری زبان نہیں سندا او اپنی زبان یعنی وہ آدھے کہ قومی زبان وچ گال کرو اردو لینگویج وچ گال کرو اور لوگ شرم محسوس کریندن اپنی ماں بولی بلنے ہوئے میں ماں بولی دے عالمی دین ہوتے یہ پیغام دے سن دوستوں کو کہ تھوڑی جیڑی بھی ماں بولی ہے اوکوں زندہ رکھو اوکوں جاری و ساری رکھو اوندے تے کم کرو اپنے حصے دا ڈیوا ضرور بالو اگر تساں لوگوں دیا بولیاں بولنا شروع کر دیتیاں تھوڑی بولی ماں بولی ختم تھی ویسی تھوڑی ثقافت مر ویسی تھوڑی ماں بولی دے لفظ مر ویسن میں کساں کہ اج دے ڈین دی مناسبت نال جتنا تھی سگے اپنی ماں بولی کو پروان چڑھاؤ ایندے تے کم کرو اور کوشش کرو کہ اپنی ماں بولی دے وچ اپنے بالاں نال گال کرو اپنے بالاں کو بھی اپنی ماں بولی ضرور سکھاؤ میں یہ گال بیا ایڈ کرنا چاہوں گا دوستو کہ دنیا جہان دے وچ ہر زبان دوتے کم تھی آئی دانشور بہ کے کم کرنے ہیں چیزاں کو نہ لینے ہیں ہوں بڑے عرصے تو نہ سرائیکی تے کم کیتا گئے، نہ پنجابی تے کیتا گئے، نہ پشتو تے کیتا گئے، کہیں زبان تے وی کم نئیں کیتا گیا۔ کیونکہ ہر چیز کوں ذری زبان ناں ڈیندی ہے۔ مثلا ترینگل ہئی، انہاں پنج انگلی آلا ہک ڈنڈا لا تے ترینگل بنڑائے تے اوکوں سارے دانشوراں نے ترینگل دا ناں ڈتا ہے۔ ڈاتری بنڑائی نے، رمبا بنڑایا نے، کہیں بنڑائی نے، ناں ڈتے نے۔ ہر ہر شئے کوں ناں ݙتے نے۔ کھٹڑی، چھوٹی توں چھوٹی چیز پنجالی، ہل، جیڑھی جیڑھی چیز دریافت ہئی انہاں نے ایکوں ناں ݙتے۔ ہݨ آ کے بڑے عرصے توں۔

کار کوں کار ہی آدھن، موٹر سائیکل کوں موٹر سائیکل ہی آدھن، سائیکل کوں سائیکل ہی آدھن۔ انہاں کوں ناں نہیں ڈتے گئے۔ میں اتھوں توں ایہ سمجھداں کہ ہر بندہ اپنی مادری زبان تے کم کرے۔ انہاں کوں چیزاں کوں ناں ڈیوݨ آلے لوگ کیڈے گئے؟ لوگ قبراں وچ لگے گئے یا خاموش اختیاری کر گئے۔

تہاݙی ثقافت دی بقا ہے، تہاݙی بقا ہے، تہاݙی دنیا دے وچ پہچان ہے۔ امید کرینداں کہ ایہ میݙا مختصر جیہا پیغام تساں دوستاں کوں ضرور پسند آسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔